irio iria ci cia kĩndũire nĩgetha tũkorwo tũkĩgitĩra mĩrimũ tondũ nĩ tũĩ mĩrimũ nĩ ĩkoretwo ĩgĩtũhinyĩrĩria mũno mũno mũno gĩcigo gĩkĩ gĩa gatagatĩ na nĩ wega mũno tũgagĩkorwo tũkĩrora ona mĩrĩre mĩega. Mũthenya wa ũmũthĩ o ta ũguo ndakwĩra ndĩ mwena wa Kĩrigiti na nĩgetha tũthome ũhoro wa ndũma, no ngwĩre kaũndũ kamwe kegiĩ ndũma. Twĩragwo thĩinĩ wa mabũrũri ma Caribbean rĩ, Mũmera wa ndũma kana ndũma yo yenyewe rĩ, yambĩrĩirie gũkũrio kũu mĩaka ta ngiri mũgwanja mĩthiru. Na kuuma hĩndĩ ĩyo nĩ ĩkoretwo ĩgĩkũrio mĩena ngũrani ngũrani thĩinĩ wa mabũrũri oro mo ngũrani ngũrani na mũno mũno ningĩ gũkũ Kenya. Na ndũma rĩ, nĩ ya mĩthemba mĩingĩ kana kwĩ ndũma... mĩhĩga ngũrani na nĩyo tũgũkorwo tũgĩthomithio mũthĩ nĩ tondũ ndoka gũkũ nĩgetha tũcemanie na andũ arĩa makorwo magĩkũria ndũma mĩgũnda-inĩ ĩno na nĩgetha matwĩre atĩrĩrĩ ndũma rĩ mamĩkũragia na njĩra ĩrĩkũ. Ndũgagĩthiĩ haraya ũngĩkenda tũnyitanĩre thĩinĩ wa ng'enda citũ cia ũkinyanĩria no ũtũnyite thĩinĩ wa Facebook twĩ ta Gĩkũyũ Television. Nĩ tũrĩ na page ya ũrĩmi na ũgĩ mũkinyanĩru ĩrĩa thĩinĩ wa Facebook twĩtaga ũrĩmi na ũgĩ mũkinyanĩru. Na ningĩ ũngĩkenda gũkĩnyita thĩinĩ wa ng'enda icio cia ũkinyanĩria rĩ no ũkĩnyitanĩre naniĩ. Thĩinĩ wa ng'enda icio njĩtaga Sarah wa Kĩmani ndũgagĩthiĩ haraya gũtambũrũkĩria maya na mangĩ maingĩ.

nĩ amu nĩ ngũkĩrĩtwo gũkũ gwĩtagwo kĩrigitiĩ na nĩ mwena ũrĩa ũngĩ kana mwena ũrĩa ũngĩ gwĩtagwo ũrĩa bai reke tũkĩmwĩre agĩtuĩke nĩ twakĩmũkuhĩrĩria tabarĩra-inĩ itũ nĩ getha akorwo agĩtũtarĩria maya na mangĩ maingĩ kwerwo atĩa? Nĩ kwega biũ. Mm. Ĩĩ. Toma rĩtwa wĩtagwo? Njĩtagwo Sofia wa Njirũ wa Ngarĩ. Mm-hmm. Ĩĩ. Na gũkũ nĩ kũ? Gũkũ nĩ Kĩrigiti. Mm-hmm. Ĩĩ. Oh. Na ithuĩ rĩ, tũrĩ a Gĩkũyũ TV, tabarĩra ĩtagwo Ũrĩmi na Ũgĩ Mũkinyanĩru, na tũkĩte gũgwetha nĩgetha ũtũhe mataro, ũtũthomithie maũndũ megiĩ kĩ, ũhandi wa ndũma. Ndũma citirĩ kĩrĩa, citirĩ maũndũ maingĩ kũhanda, mũndũ no gwĩka atĩ, no kwenja irima rĩa inji inyanya ũguo, ũgekĩra mweũ waku, wona wekĩra muoyo waku rĩ ũgathika hanini tu ndũgathike irima rĩu na nĩgetha ndũme ĩyo ĩkũre ĩi- ĩihũrĩtie ĩĩ ũgeterera mĩeri ĩtandatũ rĩu ũgagĩthiĩ kuo kũmatha ĩĩ tũtanakinya hau rĩ tũkwenda ũtwĩre atĩrĩrĩ ndũma rĩ we ndũma wanarĩa tondũ nĩ ũgĩcirĩmaga ndũma wamĩonire rĩ rĩa mbere reke njuge niĩ ndũma ndamĩonire tene tondũ cũcũ Sofia arĩ mũrĩmi wa ndũma na nĩ twaikũrũkaga nake agoka agakũra ndũma na nĩcio ciarĩ irio citũ ahagĩraga na kĩnjũngũ kĩnene tũgoka tũkarĩa ciana ci ciothe ĩĩ hĩndĩ ĩyo nĩ mwathimagĩrwo ndũma tũtiathimagĩrwo ndũma ahagĩraga na kĩnyũngũ agacitĩrĩra kĩ- gĩtarũrũ-inĩ ũũ mũndũ agoka kũrĩa imira mũndũ akoya gĩtũma gĩake na hĩndĩ ĩyo nĩ manene biũ biũ biũ ta gũtiarĩ nginya ũici mũndũ akarĩa na gũtiarĩ nginya kuga atĩ cai ũgateng'era ũga- ũgathiĩ kĩrĩa-inĩ Ũkagĩra maĩ. ũkagĩra maĩ ũkanyua ĩĩ ĩĩ koguo mokaga o kĩanda gĩkĩ kĩanda gĩkĩ no menya ngĩikũrũka harĩa nĩ ndagwa koguo mũikũrũkaga o ũguo tũikũrũkaga Tũikũrũ- tũikũrũkaga o ũguo ĩĩ rĩu ona nĩ kwega gwĩ stairs haiya ũguo gũ- ta hau gũtemete tũnini tũnini ĩĩ ĩĩ Oh, niĩ ndoka ndaikũrũka ĩ, ndiagĩikũrũka ngĩciragia no ũrĩa ũgũgĩũka tarĩ barabara ndathandana harĩa no rĩu ndagĩthana ndakiuga atĩrĩ tondũ ngũyũkaga nĩgetha tũgĩthomithie arĩmi rĩ no wega tũgĩikũrũke tũkĩgũaga ĩ twĩkore kĩ mĩeũ-inĩ Mhm. kuma hau rĩ nĩ wagĩũka nĩ wakĩrĩire ndũma hĩndĩ ona ũkĩmĩenda tondũ korwo ndwendire ndũma ici rĩ ndũngĩgĩcihandaga kĩanda gĩkĩ no korwo nĩ ũngĩhandĩte kĩndũ kĩngĩ kwĩ mathĩna makoragwo me gũkũ ndũma-inĩ tũtanagĩthiĩ ũhoro wa kũhanda ndũma tondũ ndĩrona ndũma teno na wanjĩra atĩ ndũma iria ciakoragwo gũkũ tene Ciarĩ matũma manene atĩ ona mũkũrũ nĩokaga kĩanda akamatha na agathiĩ gũtwarĩra andũ. Kĩanda gĩkĩ reke njuge ndũma no ĩkũre nene biũ, no ta rĩu ũguo ũkiuga ũhande, ĩkiuga ĩkinyie mĩeri ĩtandatũ ũguo na ndĩrekagwo ĩkinye, mĩici ĩgoka ĩgakũra ciothe. Ta rĩu ona rĩu ihinda-inĩ rĩrĩ ũguo rĩu kũhana, ciothe nĩirokire cirakũrwo, ona mũthenya wa...

reke njuge ti utuku wa utuku mm. ngwiciria metagirira twambate mm-hmm. twambata magacoka tondu mwe ndwome ngikorwo i mbuthu mm-hmm. ugukora maigite hau mm-hmm. okorwo ni iria itari hande wega iria ikoragwo iititwo ugakora ni maigite hau koguo gutikoragwo utuku wa utuku gitumi tondu riu ungiona mucii haria uri ucoke urore haria kianda kiri ni handu haraihu riu koguo ri ni andu makorwo makimenya ati twihana riu twaikuruka kuu ni ta kwao ii kwiragwo atiriri

reke njuge rĩu ihinda-inĩ rĩrĩ rĩ nĩ tũreciria ũguo tondũ rĩu nginya rĩu nĩ tũkĩrigĩtwo nĩ atia mhm. ĩĩ koguo ndũma gũkũ no cikorwo ci nene mũno no kũgĩe na gĩtũma kĩnene korwo andũ meterera mahinda ma ndũma ĩyo makinyanire na nĩgetha magoka kũgetha ĩĩ gũkoragwo matũma manene mũno mũno tondũ tũkoragwo tũhandĩte ũrĩa kwagĩrĩire mhm. ĩĩ ĩĩ uga twambĩrĩrie na hau ha gũkorwo atĩ nĩ ndũma ciao nĩ ikoretwo ikĩiywo ĩĩ nigetha tukimenye atiriri nduma ici mena ruo runene muno ni tondu ni marateta makauga atiriri nduma ici okorwo ciahota guikara mugunda ihinda riria riagirire magicigetha no makorwo mena maciaro mega kana no makorwo mena nduma nene tondu ni tui thoko thi thoko ya nduma iri iguru muno kana nduma ni cirendio na na na mbei ya iguru muno haya riu ni tucoke haria hariri nima ni magithigwo matigutura muici ndani- nda- ndaiyaga kanina akatigwo ĩĩ nĩguo na ngakunite guoko ona agiuka na agoka rucio na ngari akune guoko

thuna thuna thuna ugacoka nayo ugathii ukahanda ukarima wega ugacoka riu ukenja marima ugathii wikirite imwe imwe imwe imwe oguo ndakwira irima wenje wega no ndugathike ndume iyo ii na riu kuma hau onayo gutuika muheani wa wa wa mieu ii ya kuhanda ii mbegu ino ya nduma kana mweũ rĩ kĩambĩrĩria kana kĩhumo kĩayo rĩ hihi yaumĩte kũ

Mwera rĩu tũratema tũrenjerwo irima rĩa kũhanda mweũ wa ndũma na nĩgetha tũkĩone ũrĩa mũndũ agĩrĩirwo nĩ gũkĩenja irima rĩu. Tĩri ũyũ ndũgacoke irima-inĩ tondũ ndũma ĩno ndĩendaga ĩgathikwo nĩgetha ndĩgaitwo nĩ tĩri, nĩyo ĩrĩthikaga ĩgethika.

Whoa. o irima rĩa mweũ ũkĩ- rĩkĩenjwo ah, ririkana atĩ tũrenda tuone mweũ ũcio ũrĩa ũgũkorwo ũgĩkwo kana ũrĩa ũgũkorwo ũkĩhandwo Mhm. kuma hau tũtue wĩna kamweũ ũ- tũtue ndũma itũ ĩkũhanaga ũũ nĩ mweũ mũgima na ndũ- ndũcehetwo nginya mahuti kana ũhandanagĩrio mahuti kana ũgĩgakinya haha rĩ to nginya ũkorwo nĩ mũcehe mahuti ma maigũrũ ĩĩ nĩ ũcehagwo mahuti ũgeka atĩ rĩu ũkahanda ĩĩ haya gĩtuonie kuma mweũ tũtũmĩre ũyũ kana tũmunye ũyũ nĩgetha ũtuonie ũrĩa tũtinagia mahuti maya ma igũrũ rĩu ona wekĩra mweũ waku rĩ ũkũrindiga tĩri kanini kanini ũguo rĩu geterera mweũ kĩrĩa gĩkĩ kĩnyite kĩrĩ o irima-inĩ ndũgekĩre tĩri ũgacoka rĩu weka atĩ ũgekĩra kaborea kanini ũkambata ningĩ ũkongerera o ũguo ũguo ũgathiĩ ũgĩthikaga ũgĩthikaga rĩu noguo ũthiaga ũkĩambataga ũkĩambataga rĩu ĩyo yothe ĩgũkorwo ĩ ndũma ĩtarĩ

mahuti ma ndũma nĩ ũgwĩkĩra Mhm. no wĩkĩre ũũ Mhm. no mũndũ ekĩraga thutha wa wa ndũma kũnyita mĩri Oh, wambe wĩkĩre thumu ũcio ũngĩ wa mahuti onokorwo nĩ ma mũtitũ Ĩĩ. koguo rĩu rĩu ũcoke ũcoke nĩgetha wĩke atĩa rĩu wĩkĩre maya ma ndũma Ĩĩ, rĩu nĩgetha ndũma ĩkũre ĩtarĩ kĩndũ kĩramĩhĩnga Ĩĩ. rĩu Ĩĩ. twamĩkĩra ũguo rĩ ĩgũikara ihinda rĩigana atĩa ĩgũikara ihinda rĩa mĩeri ĩtandatũ ũgakũra ndũma nene mũno. Thutha wa mĩeri ĩtandatũ? Ĩĩ. Na rĩu mĩeri ĩno ĩtandatũ nĩ kuma kana gaka gaitũ twahandwo karĩa gaciarwo ũmũthĩ rĩ, nĩ kana to gatigĩciaraga ona no gegatiga kana nĩ gegũthi na magũrũ no nginya gakorwo gakĩgereire gũkuruma na kĩ. Kuma haha rĩ, mĩkurumĩre ya ndũma ĩno rĩ, nĩ kũrĩ kũndũ tũrĩũka tũmĩrĩmĩre? Ĩĩ ũgũka atĩ ruta rĩu ũguo nĩ wahanda rĩu yanyita kiuga kanyite mĩri rĩ rĩu wĩkĩrĩte thumu rĩ ũgacoka ũgoka ũkarĩma no ũka make sure atĩ irima rĩrĩ ndũnarĩkĩra tĩri ndũnamĩthikĩrĩra rĩu rĩrĩa ĩkambate yambate yambate ĩgathiĩ ĩiganane rĩu na kĩrĩa na level ya kĩrĩa irima rĩthire rĩu hĩndĩ ĩyo nĩguo ũkanjia rĩu ningĩ kũmĩthikĩrĩra kũmĩthikĩrĩra na hĩndĩ ĩyo rĩu mĩeri ĩtandatũ nĩ mĩthiru. rĩu ũkanjia kũgetha ngũrie kĩũria kĩngĩ ndũma rĩ nĩ irĩ ngũrani kana nĩ kũrĩ mĩthemba ngũrani ya ndũma ĩĩ mĩthemba nĩ mĩingĩ ĩĩ mĩthemba ta ĩrĩkũ hihi kwĩ ndũma ĩkoragwo ĩ ya white white biũ tarĩ waru ona ũrugĩte ona ũthigĩte ũkuona tarĩ waru he ĩngĩ ĩkoragwo ĩ ya purple ĩyo nĩyo ya ngirigaca

Nyina tũraga kũrĩa nĩkĩ? Tũtige twana tũgĩthereme. Nyina ũngĩka atĩ ndĩhĩaga. Mm. Ĩĩ. Igakorwo gĩtina kĩayo ĩyo ĩ nyina ndĩkũhĩa twana tũkũhĩa atĩa ndakĩruga? Twana nĩ tũkũhĩa. Mm. Ĩĩ rĩu nanya no ũrĩa kĩrĩa kĩu gĩkĩ no ũrĩa yũmbĩtwo. Mm-hmm. Ĩĩ. Oh. Nĩ ũndũ mwega. Haya nĩ twakinya ĩyo nĩ mũthemba ũcio ũmwe. Ta rĩu ta mũthemba ta ta ndũma ici ciaku ciĩ gũkũ rĩ, nĩ ndũma ngũrani kũringana na mĩthemba ĩyo watarĩria kana nĩ ĩyo ya ngirigaca? ĩno nĩ ĩno ya ngirigaca ĩĩ icio ingĩ handĩte handũ mwanya no nĩ ciragĩũkire cira ciraigwo ciothe nĩ maragĩrire ĩĩ no cira- matina kwanangĩra mĩeũ ndaigua atĩ maiyaga gũkũ magacoka magatiga mananga mĩeũ hatirĩ kĩndũ maratigirie rĩu tiga tũthuna tũu ndĩroire ningĩ rĩu ndĩratũhanda rĩngĩ ĩĩ na rĩu makĩiya macoke matinangi mĩeũ rĩ rũciũ magoka kũiya kĩ

na ĩyo ĩngĩ ndahetwo nĩ wa kiki mhm. ĩĩ ngeithia wa kiki mhm. to nĩ arerorera wa kiki no ageithio nĩ Sofia kasini yaku mhm. ĩgũkũ kĩanda ndũma-inĩ na wacirũ waceke onake nĩ ndamũgeithia ĩĩ wamera meroragĩre ũrĩmi na ũgĩ mũkinyanĩru ĩĩ mwĩroragĩre ũrĩmi nĩgetha tũmenye ũrĩa ithuĩ tũgwĩka atĩ ĩĩ Oo nĩ ũndũ mwega nĩ mageithĩka nĩ tũcoke ũrĩmi-inĩ witũ. Haya nĩ wagĩtũtarĩria ũrĩa twakĩhanda na nĩ twaigĩrĩra. Thutha wa mĩeri ĩtandatũ rĩ, nĩguo ũgoka ũmunye woe rĩu ndũma ũthiĩ rĩu ningĩ gũkũra. Nĩguo ĩtagwo gũkũra ndũma? Ĩĩ gũkũra ndũma. Rĩu ũgũkũra, rĩu reke njuge ta ici rĩ, niĩ ngũraga njĩtagio na honda. Ngaigua, Sofia ngũrĩra ndũma cia ngiri.

reke njuge kuo- kũgucia ndũngĩgucia ũguo hata kũgucia ũguo tuĩke mũndũ athecaga na rũhiũ ũgatheca mwena na mwena na mwena ũgacoka ũgakĩgucia ĩĩ wagucia rĩ ĩkauma ĩhana ũũ no rĩu nĩ harĩa tu ũtinĩtie mahuti maya ma igũrũ ĩĩ ĩĩ ta tũkũrĩre kamwono ngoro gatirĩ ĩ ĩĩ tuone ũrĩa ũkũraga Nĩ ũthecagwo ũguo. Mhm. Ũgathecera haha, Mhm. ũgathecera haha, Mhm. rĩu ũgatheca rĩa mũico maita mana. Ah, ũgatheca maita mana mwena mwena mwena na mwena ũyũ ũngĩ Ĩĩ, rĩu ũgacoka ũkamunya. ũgacoka ũkamu oh, weka ũguo nĩ ũkumunyũka Ĩĩ, oh, nĩ mĩthithi ũgũkorwo ũgĩtinia mĩena nĩ mĩena ĩĩ. Ta rĩu thikũ iria ndũma ĩkũraga na igũrũ, Ĩĩ. mĩri ndĩkũraga na kũrĩa thĩ. Ĩĩ. Rĩu ndũma nĩ kwambata. biũ kĩrĩa kĩritũ ũkuona ũguo thukio Waca- Kwaca rĩu kĩu gĩtũma gĩkĩ kĩnene biũ kĩu nĩ kĩega mũno tondũ nginya mĩri ĩkoragwo rĩu o ũrĩa kĩrambata mĩri ĩgathiĩ ĩtinĩkĩte ĩtinĩkĩte rĩu haha rũgongo ona nĩ ũkũgucia na moko ĩĩ ĩĩ ndaigua haya gĩtuonie ndũma nĩyo ĩyo nĩwa- nĩ twaruta irima-inĩ nĩ twakũra ĩĩ haya hau hangĩ twĩkaga atĩa rĩu ũkarenga ma- manyamũ maya rĩu ũgacoka ũge- ũgeka atĩ ndũma ũkamĩruta tĩri ũguo rĩu ũgacoka ũgakĩrenga ndũma yaku Ũkarengera hau. ĩĩ Ũrengere haha ũũ. tuone. Oh, rĩu ũgatigwo arĩ mwau ũyũ. rĩu ũgatigwo na muoyo Ũyũ ũtarĩ- ũyũ nĩguo mwau ũrĩa mũre- wa- wa- wakũrwo na warutwo ndũma wakũrwo ndũma na rĩu ũyũ wĩ- kũringana na ũguo ũtinĩtie rĩu no ũcokio ningĩ thĩ ĩĩ Mhm. irima o ta rĩrĩa tũkwenjete ĩĩ imota rĩu tũkwenjete ĩĩ na nĩma nĩmakĩiyĩte agĩkorwo magũtigĩirie tũu nĩ makũiyĩte nĩ magũthĩnĩtie marokire maramunya yothe ĩĩ ndũkamake rĩo arĩ ihinda rĩao Ĩĩ. haya nĩ twa- nĩ- nĩ twagĩkũra ndũma ĩno ĩ mĩrĩmĩre ya ndũma rĩ tũrĩmagĩra atĩa ndũma ta rĩu ihinda-inĩ ta rĩrĩ rĩ mũndũ arĩmaga na rũhiũ ũgathiĩ ũrĩmĩte na rũhiũ na rũhiũ kana gacembe keho kanini ũgathiĩ ũrĩmĩte ũrĩmĩte nĩgetha ũrĩmĩre tũthuna tũrĩa ũkahanda rũciũ Ĩĩ, naguo ũguo ndũma nĩ thunaga gũkũ mĩena ĩĩ naguo rĩu hĩndĩ ĩrĩa ũgũkorwo rĩu wagetha ndũma rĩ nĩ ũgũka na kahũma ũgoka ũgacimbacimba ũgacimbacimba ũgacimbacimba ĩĩ Oo, nĩ ũndũ mwega ndũma ici thĩinĩ wa mĩrĩmĩre yayo kana rĩrĩa ũraharĩria ndũma ciaku rĩ maĩ rĩ mũndũ amenyaga gĩthimi kĩa maĩ na njĩra ĩrĩkũ reke njuge ndũma ndĩrĩ gĩthimi kĩa maĩ tondũ ndũma yendete maĩ ĩĩ ĩĩ kwoguo rĩ gũtirĩ hĩndĩ kwĩ hĩndĩ cianda ciniaraga Kĩanda ingĩniara-rĩ, gũthiaga atĩa? Gĩkĩ kĩanda kĩngĩniara, ndemaga kamũtaro, ndatema mũtaro-rĩ, mũtaro ũcio ũgakoragwo hĩndĩ ciothe ũkĩrehe maĩ gũkũ, rĩu hĩndĩ ciothe gũgakorwo gwĩ kũigũ, tondũ rũĩ nĩruo rũkĩrĩ rũrũ, na rũtihũaga. He ũndũ ndanaigua itoĩ kana nĩguo no nĩũkũnjĩra tondũ nĩwe ũkĩrĩ gũkũ-ĩ. Nĩ kũrĩ ndũma ciĩtagwo ndũma cianake. Ĩĩ cikuo nĩ nyingĩ biũ. Ciĩtagwo cianake nĩkĩ na ti cia airĩtu? Niĩ reke njuge atĩrĩrĩ ndimenya akĩrĩa tũbaga ciĩtwo cianake no citi- citirugagwo. Itirugagwo? Ĩĩ. Na nĩ ĩkũraga ndũma ĩgatuĩka nĩ yakũra? Ndũma nene mũno mũno. Na rĩu ĩ, ingĩmenya nakĩ ndũma ĩyo nĩ ya nĩ ĩyo yoretwo ndũma ya anake? Ndũma ya anake rĩ, muoyo waguo ũkoragwo wĩ kĩmuoyo kĩo kĩenyewe gĩkoragwo gĩ kĩa purple, ona ihũira gũkũ wenda wenda nguonia nĩ ngũkuonia Nĩgetha ũnyonie nĩgetha mwĩroreri one ndũme ĩyo ĩragwo yanake Ĩ- ĩ, reke njĩke atĩ nguonie Nĩtũgũthi- nĩtũgũthiĩ hau tũmĩone Ĩ, njũrie ũndũ ũngĩ ũndũ ũndũ ũngĩ wĩgiĩ ndũme ĩyo ya yanake rĩ Eh. nĩkĩ gĩtũmaga ĩtuĩke ĩrakũra o harĩa he maĩ o ũguo rũĩ-inĩ ta rĩu ta haha rũĩ-inĩ ĩgatuĩka ĩrakũra o handũ hamwe rũĩ-inĩ nĩ gũkorwo ndũma ndũma rĩrĩa ndiakwĩra yendete maĩ ĩĩ rĩu kwoguo rĩ ndũma ĩyo rĩ ĩ- ĩ rũĩ-inĩ rĩu hĩndĩ ciothe ĩgũgĩka atĩ ĩgakũra ĩĩ nĩ- tondũ hena maĩ ona gũkũ ũguo rĩu ũngĩrora gũkũ rĩ kwĩ rĩmwe mũndũ ekaga ta rĩu hĩndĩ ĩrĩa gũkĩte mabiriko ũgakora nĩ ũkũrĩte kuo rĩu mũndũ akamunya agakĩũtinangia ĩĩ nĩ anake mahandĩte ndũma ĩyo kĩambĩrĩria ĩ kana gwathire atĩa kiugo kĩu rĩtwa rĩu rĩaumire ha

reke njuge niĩ ndiũĩ Nĩ wanageria kũmĩruga? ndiĩ ndaruga no Tondũ waigua ndĩhĩaga. tondũ nderirwo ndĩhĩaga ĩĩ na ngeciria rĩngĩ gũkoragwo na kĩrwagatha Oh, Eh. kũrĩa ĩkoragwo na maĩ. ĩĩ nĩguo ndĩciragia ĩĩ Oh, mũndũ mwega. Na nĩtũ- nĩtũkuo- nĩtũkuona ndũme oro rĩu. ĩĩ Haya, ndũma rĩ twanona rĩngĩ mũndũ nĩagũra nĩathiĩ nĩagũra ndũma kana wa, nĩ wathiĩ nĩ wakũra ndũma wakũra ndũma rĩ Na thĩ rĩ, gũkahana ndũme onwo nĩ wa mĩruga rĩ, ndĩnahĩa wega nĩ yatigwo ĩna maĩ. Nĩkĩ gĩtũmaga? Reke njuge ndũma ĩngĩikara, nĩ cikoragwo na gĩ season. Ta rĩu ũguo no ũkũre ndũma ta ici, ũkore nĩ ciahĩa. Ningĩ hĩndĩ ĩno ũkuona ndũma ĩrurĩrĩire ĩkarurĩrĩra ĩkarurĩrĩra rĩ, ũmenye ndũma ĩyo rĩu nĩ hĩndĩ ĩragucia maĩ yo nyene. Ndũma ĩrĩa ya kũrugwo ĩna maĩ. Ĩĩ. Rĩu hĩndĩ ĩyo rĩ, ndwagĩrĩirwo nĩ gũkũra mweũ waku. Ĩĩ. no hĩndĩ ĩno ũrona ĩyanjĩtie kũhunyũkĩrĩra rĩ hĩndĩ ĩyo ndĩkoragwo na maĩ ĩĩ koguo rĩ mathangũ rĩ no makwĩre ndũma nĩ ngũrũ ĩĩ mathangũ nĩ meraga mũndũ ndũma nĩ ngũrũ kana nĩ ĩgucĩtie maĩ ĩĩ na njĩra ĩrĩkũ ingĩmenya nake atĩ ndũma nĩ ngũrũ na hihi nĩ ngũrũ nĩ twambe tũke hau ha gũkũra nĩ ngũrũ mathangũ makoo mahana atĩa nĩ Ma- kũũma mũũmaga kuma gĩtina ĩ kana nĩ kuma igũrũ ka gũthiaga atĩa reke njuge ndũma ngũrũ rĩ Ũguo rungu ĩrĩa ndũma yambataga na igũrũ-rĩ, mũndũ ona arorete haha gĩtina-inĩ-rĩ, nĩũkuona atĩ ndũma ĩyo no kwambata rĩu nginya rĩngĩ ĩkehumbũria. Ĩĩ. Hĩndĩ ĩyo nĩguo ũkũmenya atĩ ndũma ĩyo nĩ ngũrũ. Ĩĩ, na mathangũ makanjia kũũma. Kũũma. Ĩĩ. Ĩĩ namo marĩa matomĩte na ndũma ĩyo nĩĩnyuĩte maĩ mũndũ angĩmenya atĩa ĩ mũgũnda? Ĩkoragwo ĩrurĩte biũ, ĩkarura ĩkarura ta ĩno njĩkĩre bataraica. Ĩĩ. Na rĩu ndĩrakĩona mĩeũ yaku nĩ mĩruru. ĩyo nĩ tondũ nĩ ya kũhandwo nĩ ya gũcokio Oh, ĩyo nĩyo ngũrani Oh, ndigũkĩũĩ ĩyo nĩyo ngũrani Oh, nĩ ũndũ mwega hau nĩ twarĩkia ha gũkorwo ũkĩmenya ndũma yaku ũrĩa yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo na kĩ rĩu ĩ no tũkĩrore mwena ũngĩ Ah, kamũhũnũ gakorwo ge kanini gatarĩ mũo mũnene na kena ndũma nene Ĩĩ nĩ gũkoragwo ũguo tondũ ndũma ũngĩcirekereria ũtigane mĩciĩ rĩu ĩrehete thĩna rĩ, ũrekererie rĩ mweũ ndũkũraga, mweũ ũthiaga ũcokete na thĩ ũcokete na thĩ. Ĩĩ. Kũguo rĩ, ũnene wa ndũma kana gũkorwo ndũma nĩ nene kuma na thĩ rĩ, ti atĩ nĩ tondũ mweũ nĩ mũnene. Aca. Tondũ rĩu ndũma ũrĩa ĩrakũra rĩ, noguo mweũ naguo ũthiaga ũgĩcokaga na thĩ. Ũgathiĩ ũcokete na thĩ ũcokete na thĩ. Ĩĩ. No no gũgĩkorwo hihi na ngũrani ya mweũ ũngĩ ũngĩkorwo hihi mweũ ũcio nĩ wa kwarama. Okorwo nĩ mwerũ nĩ mweũ waku korwo wĩ mũnene na ndũma bado nĩ nene. Ĩĩ nĩ gũkoragwo ũguo. Ĩĩ. Nĩ ũndũ mwega mwĩroreri wa Gĩkũyũ TV tabarĩra ya ũrĩmi na ũgĩ mũkinyanĩru. Ngwĩhoka no ũrathoma ngĩthoma nĩ twerwo ũhoro wa ndũma cia anake na twerwo atĩ onacio nĩ ikoragwo ci ndũma nene. Reke tũkĩũrie Sofia atĩrĩrĩ, Sofia, ingĩthiĩ thoko kana mwĩroreri wakwa angĩkorwo nĩ arathiĩ thoko kũgũra ndũma rĩ, na ndũma ĩyo ya mwanake, ya anake kana cia njanake ii thoko rĩ, mũndũ no amĩmenye? ĩĩ nĩ ũkũmĩmenya Ũkũmenya na kĩ? gĩtũma kĩu gĩkoragwo gĩ kĩnene mũno na gĩkoragwo nakĩo gĩ kĩa white na nĩkĩo wona nginya a- agũri aingĩ nĩ maregaga ndũma ĩno ya white ĩno ĩkoragwo ĩ njega tondũ meciragia gĩtũ- ndũma ĩno ya white nĩ ĩno ya mwanake ĩĩ Nĩ kũrĩ andũ ananu gĩthemba gĩa gũkorwo atĩ no akũre ndũma ĩyo amĩtware thoko na athi kwendia? Reke njuge ta rĩu ũguo okorwo nĩ ta kũndũ ta gĩkomba ũguo ndanaigua maũndũ ta macio ta rĩu ona mĩici ta ĩno rĩ rĩngĩ no yũke gũkũra ndũma ĩkore hatirĩ ĩkũre iria ciĩho ĩcoke ĩtukanie rĩu ũraigua kũrĩa matwara thoko-inĩ matiramenyekana ĩĩ. Nĩ ndaigua na ona ngwĩhoka onake mwĩroreri no arathoma na watwĩra ndũma ĩyo ĩkoragwo na papũ nyingĩ nĩ ndũma ũngĩringithania na ũrĩa ĩgĩkorwo ĩtũte- ĩgĩtũteithia thĩinĩ wa mwĩrĩ witũ rĩ ndũme ona ĩtũteithia makĩria Ĩĩ. Ĩĩ. okay. he ũndũ ũngĩ ũngĩenda kwĩra mwĩroreri ũndũ ũkoniĩ ndũma niĩ no ndĩmerire rĩu kwa kĩrĩa andũ merutanĩrie kũrĩma cianda matige gũ- gwĩka atĩ matige gũkua ngoro nĩ ũndũ wa, wa kĩrĩa nĩ ũndũ wa mĩici mũthenya wa mũthenya rĩ nĩ tũrĩũka na tũtuĩke ahotani Ĩĩ. no tũrĩ mahota matingĩkorwo marĩ aingĩ gũtũkĩra Ĩĩ. Oo, Ĩĩ. nĩ ũndũ mwega na nĩ ũndũ wa- nĩ ũndũ wa bata mũno gũkorwo nĩ wĩt- twĩtĩkĩrĩtio na tũgagĩũka gũkũ kĩanda gĩaku na nĩgetha rĩrĩ tũgagĩkorwo tũgĩthoma nĩ tondũ nĩ wega nĩ wega tũkorwo tũgĩthoma ũtanathiĩ ngũria atĩrĩrĩ ndũma rĩ kana mũũ rĩrĩa wĩ thĩinĩ wa mũgũnda rĩ nĩ kũrĩ mathĩna ũcemanagia namo tiga rĩu mũici ũyũ kũmithirie mũno rĩ mathĩna ta ma mĩrimũ rĩ nĩ kũrĩ handũ wonaga ta kwĩna thĩna ta ũcio reke njuge ũngĩrega kũrĩmĩra ndũma ũrĩa kwagĩrĩire kũmĩcimbacimbĩra kũmĩhe kĩrĩa kĩagĩrĩire ndũmĩohe tũnyamũ tũkaga tũgatheca tũgatheca twĩragwo nĩ tũmagi ĩĩ tũgatheca ndũma rĩu wathiĩ gũkũra ndũma ĩyo wakora ĩna marima maingĩ no nĩ ũndũ wa kũrega gũtungatĩrwo ũrĩa kwagĩrĩire ĩĩ. Koguo rĩ na hĩndĩ ĩyo no ũmenye na njĩra ya gũkorwo mathangũ no makwĩre atĩ ndũma yaku ĩna thĩna?

na mũthangathi ũcio rĩ ndũngĩkĩruga tondũ nĩ ta kĩrĩa nĩ kĩndũ kanyamũ gaceke na gakoragwo na mĩri. No ndũngĩmenya rĩu ũtagathiĩ rĩu ningĩ ũmĩke atĩa ũmĩkũre? Ĩĩ ndũngĩmenya rĩu tiga rĩrĩa ũgathiĩ ũmunye ũkore nĩ kamũthangathĩ gatingĩgũteithia. Ndũma ici cikoragwo maita maingĩ ũkĩona handũ ũgakora nĩ kĩharo kĩnene mũno andũ marĩmĩte ndũma, ta rĩu ta mwena ũrĩa ũngĩ nguona nĩ kũndũ kũnene mũno rĩ, nĩ kũrĩ ũndũ, ndũma nĩ ĩkĩragwo bataraitha na ũtananjokeria kĩũria kĩu rĩ, gĩa gũkorwo nĩ ĩkĩragwo bataraitha rĩ, mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩ kana thĩna ũrĩa ũngĩkorwo ũnyitĩte ndũma rĩ, nĩ ta ũrĩkũ? Reke njuge kũrega kũrĩmĩra mweũ ũkorwo na ria rĩrĩ rĩtagwo mũkengeria, mweũ wohwo wohwo mweũ ũcio ndũkũraga. Rĩu koguo mũndũ endaga ũgekĩra bidii ũgatigĩrĩra kĩanda hĩndĩ ciothe nĩ gĩtheru. Ĩĩ. No bataraitha nĩ twaregana nayo gũtirĩ handũ mwĩkĩraga? Nĩ kũrĩ andũ mekĩraga no niĩ ndiĩkĩraga bataraica, njĩkĩraga thumu wa ng'ombe kana wa mbũri. Ĩĩ. Nĩ ũndũ mwega na nĩ twakena nĩ ũndũ wa gĩthomo kĩu watũthomithia kĩgiĩ ũhoro wa ndũma, na twakena tondũ aingĩ aitũ hihi no gũkorwo matiũĩ ona to no gũkorwo kwĩ mũroreri wakwa harĩa ũgũkorwo akĩenda ũndũ ũngĩ wa gũkorwo no ende kĩ, gũthoma ũhoro wa ũhoro wa ndũma. Rĩu ĩĩ, nĩ wakĩarĩria mwĩroreri na nĩ wamwĩra ũhoro wa ndũma. Koguo mundu uria wina kuria nja amenye ati wina kianda giaku wi mbeca-ini. Ah, wi mbeca-ini tondu riu njuga ati riria njikurukite guku tiga riu niguo gwakihanire okorwo ni ciana ni tucucu twakwa ni hotaga gututhomithia na na nduma ici na ndihurikaga okorwo ni gakuo kega ndiriragiriria ka mundu nguka guku ngona ni ndekira gakuo kega nginya turatu. Ii. Ii nitucemanitie nayo rugongo ruria ona nginya ngikurie kana no yo tumanaga. Gĩthomo kĩanda gĩkĩ. Ĩni, ngoragwo ndĩ macaini hĩndĩ ciothe ngiumagara. Nĩ ũndũ mwega. Nĩ twakena mũno. Ngatho cia mwanya mũno nĩ gwĩtĩkĩra gũgĩũka. Rĩu mwĩroreri wa Gĩkũyũ TV o toguo ngũkwĩrĩte hau kabere, tũkwaragia na mũrĩmi witũ ũrĩa nĩwe Sophia na nĩ atũtarĩria na nĩ atũtara mataro megiĩ gũkĩhanda ndũma. Kũguo angĩkorwo nĩ ũrenda gũkĩhanda ndũma ciaku rĩ, ngwĩhoka nĩ wathoma kuma kũrĩ we. Tũkwamba gũkundĩra tũĩ oro hanini, tũcoke tũgĩcoka rĩ, tũgũkorwo tũgĩcoka na mũtumia ngwĩta maitũ. kana Martha ũrĩa nĩwe nyina wa Sofia, nake rĩ nĩegũtũhe mataro merĩ matatũ ĩ, agĩtwĩre ndũma ũrĩa mĩũĩ ĩ na baida ya ndũma thĩinĩ wa mĩrĩ itũ, ona thĩinĩ wa community itũ. Ndũgagĩthiĩ haraya.